Togo Presbyteria nyanyui hame agu nyɔgbo agbetikɔ si zu agu nyɔgbo nɔ Presbyteria nyanyui hame ŋuti nya tso ƒe akpe ɖeka alafa anyi blaasieke vɔ atɔ va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaasieke vɔ atɔ. Nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ gbe gbe sia gbe. Míayi edzi axa blavevɔ evelia ene. Hamenyawo. Hamenyawo zɔ nyuie eye dzimetɔtrɔ kple mawusubɔsubɔ yi edzi nyuie. Osɔfo Aku ƒe ku le Lome le dzodze alo Februar blaeve vɔ adelia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ̃ vɔ ɖekelia gbe wɔe be woɖe Osɔfo Ernest Agudete tso Agu Nyɔgbo Dalave yi Lome. Woɖe Katekist Enra Ernhard Paku va eteƒe eye woɖoe osɔfo le Dame alo Mɛ Maya enyilia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ̃ vɔ evelia gbe. Eyae nye ame gbãtɔ si woɖo osɔfoe le Agunyɔgbodalave gbedoxɔ gã la me eye wòzu Agu nutome hameawo katã dzikpɔla Ena woɖu Mission ŋkekenyuie le Agunyɔgbo Agbetikɔ le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ vɔ evelia ma me. Wova ɖee yi atakpa me le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ vɔ atɔ̃lia me. Nyɔgbodu eveawo ɖu woƒe yubili etɔ̃lia si nye ƒe blaatɔ̃lia yubili la le dzome alo December wui adelia me le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blane vɔ atɔ̃lia gbe le esime Osɔfo Ernest Foley nɔ agunutowo mea dzi kpɔm. Le ɣemaɣi la, Osɔfo Salomo Mallet si nye nyɔgbodala vevi la nye hamea ƒe moderetɔ. Eye Osɔfo Samuel Ataklo si nye Nyɔgbo Agboti Gbitikɔ vi lae nye Synode nuŋlɔla. Woɖo Samuel Ataklo Osɔfoe le kpali me le Dzodze alo Februa adrelia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ̃ vɔ adrelia gbe. Eya kple Ernest Foley ye woɖo Nenema ke woɖu ƒe blaadre-vɔ-atɔ̃lia Yubili le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadrelia ƒe dzodze alo February me. Tɔxɛnyenye si nɔ eŋue nye hamea kplɔlawo na be woɖu Yubili sia le teƒe etɔ̃awo siwo nye Mission Tɔve si xɔ ƒe blaadre-vɔ-atɔ̃lia le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaade-vɔ-enyi me, Agu Nyɔgbo, Dalave kple Agbetikɔ kple Lome le ɣeyiɣi ɖeka ma me ɖe wo nɔewo yome tso dzodze adrelia va se ɖe blaeve-vɔ-evelia dzi. Atɔ̃lia, sukunyawo. Esi Bremen Mission yevuawo va la, woɖo suku ɖe toa dzi na sukuviwo kple sukuviwo kple nyɔnuviwo siaa, ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo siaa. Gɔmedzesuku dedea xɔ ƒe adre. Wofia nuwo le evegbeme tso klase gbãtɔ va se ɖe etɔ̃lia dzi, si gɔmee, si gɔmee nye le ƒe etɔ̃ gbãtɔwo me, eye wofia dama tso klase enelia ʋeyi nuwuwu, klase enelia dzi ʋeyi nuwuwu. Míekpɔ ale si nuawo va yi edzi le eŋli siawo kple Franseawo ƒe togoa xɔxɔ le Xexemeʋa Gbãtɔ megbe la va yi. Esi Paris Mission dɔgbedeawo va xɔ hamea la, wogbugbɔ asi trɔ le sukunyawo ŋu hetsɔ wo ɖo ɖoɖo si nu si nu Franseawo ɖea suku ɖo la ƒe mɔ dzi. Ale gɔmedzesuku dede meganye ƒe adre o, ke boŋ ƒe ade Nenema ke ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo metsiakana le sukuxɔ ɖeke sukuxɔ ɖeka me o. Boŋ sukuawo nɔa vovo na hatsotso ɖe sia ɖe. Ale wowɔ to dzi sukua wòzu nyɔnuviwo ɖeɖe ƒe suku eye woɖo suku na ŋutsuviwo le gɔme le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ̃lia me. Gbã wotui ɖe mɔ si tso Dalavɛ yi Agbetikɔ ƒe ʋetoɖoƒe kpa dzi. Wotu xɔ ɖeka si me klase etɔ̃ nɔ eye wotu xɔ bubu si nye nɔƒe alo kpɔme na ŋutsuvi siwo tso agu du bubuwo me. Woyɔe be kɔdzi. Teƒea va zu aƒeme, eye xɔ xoxo siwo gali va se ɖe egbe la zu amenɔƒewo. Emegbe wova gbugbɔ sukuƒea tso ɖe teƒe si nyɔgbo dzidzɔ le hamea le gbedoxɔ yeye tum ɖo fifia la tso ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ vɔ evelia yi ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔ vɔ enelia me le esime Osɔfo Ernhard Park nɔ anyi. Wona agudu blibo alo amehawo katã wɔ dɔ sia eye wotsɔ ŋkɔ na sukua be Concordia. Nya sia tso Yevugbe concorde si gɔmee nye ŋutifafa alo ame nɔewo gɔmesese me. Togbɔ be ezu alea hã la, woɖe mɔ na sukuvi Woɖe mɔ na ŋutsuvi siwo le sukua dem le kpo dzi tsã la woyi edzi le afi ma kple nyɔnuviawo. Ɖeko womegaxɔna bubua, bubuwo kpea wo o. Nenema ke womexɔa su nyɔnuvi aɖeke ɖe Concordia o. Nɔnɔme sia nɔ alea va se ɖe esime wova kpɔe be ŋutsuviwo sɔ gbɔ wu sukua. Ale le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaene-vɔ atɔ va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaene-vɔ ade lia ƒe suku gɔmedzeɣi la, woɖe ŋutsuviwo tso Concordia yi kpo dzi woyi ɖatsaka nyɔnuviwo le agbɔsɔsɔ si dze si dze la nu. Le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaenevɔ enyi kple blaenevɔ asiekelia ƒe suku gɔmedzeɣi la, nyɔgbodala vedukɔa xɔ Concordia sukua sukuƒea le hamea si heɖo fiaha suku ɖe eme. Ale tso ema dzi mission sukua meganye eve o, ezu ɖeka ko le kpo dzi na ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo siaa. Fiaha sukulae wogbugbɔ tu ɖe mɔ si tso Dalave yi Kpali me to Zongo la la to, afi si woʋui woʋui yi le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaadre kple blaadre-vɔ-ɖekɛ lia ƒe sukugɔmedzeɣi eye wòle fifia la, míade dzesii be le zãmawo ŋɔli la, sukuƒea, sukuƒea tsona Tedoxe alo Mars me yina Dzome, December, me le ƒe le ƒe ma ke me. Ke Franseawo Franseawo va trɔe wòzu ƒe ade wozu ƒe wozu to ƒe aɖe ƒe kele alo october me yi ɖe ƒe si kplɔe ɖo ƒe siam lɔm yuli me yewo miase ɖe teƒe ya na mi nɔvi vevi nyaselawo ke ne mawo ɖe mɔ etsɔa miaga yi edzi